Il-grupp mużikali minn Għawdex tana bosta diski popolari b'ilsienna, fosthom Xemx, kanzunetta li kważi kważi laħqet status nazzjonali u li għadha popolari anke nofs seklu wara. F'din ir-rokna nitkixxfu aktar dwar il-kontribut ta' dan il-grupp lil-lingwa Maltija.

u jdoqqu fis-snin 80, xorta waħda għadna nafu sew bihom illum. It-Tramps kienu grupp minn Għawdex u ngħid kienu għal fatt li l-kantant prinċipali tagħhom eh, miet madwar 16-il sen ilu eh, propju fl-2005. Dak kien Dominic Grek. Però t-Tramps kien hemm ukoll Spiru Sillato, Joe Kassar u Carmel Portelli. L-istil tal-mużika tagħhom kien wieħed pop popolari, jiġifieri l-pop għalhekk ngħidulu pop għax hija stil ta' mużika popolari, però huwa stil pjuttost Ingliż jew Taljan ta' dawk iż-żminijiet tal-bidu tas-snin 70, stil pop ta' kanzunetti dwar l-imħabba u x'naf jien. Is-sabiħ tagħhom però li kienu fost l-ewwel gruppi Maltin illi bdew ikantaw bil-Malti. U kien hemm oħrajn naturalment, qabilhom kien hemm il-Malta Bums illi mbagħad eventwalment minnhom ħarġu anka il-Black Train b'Fredi Portelli, il-Life u anka popolari immens dak iż-żmien kienu eh, kantanti bħalma kien Fredu Abela l-Bamboccio pereżempju, jew kellha Ġorġ il-Makk. Ġifieri din l-idea tal-kant bil-Malti kienet xi ħaġa anke li kien l-ambjent illi kienu qegħdin joperaw biex ngħidu hekk fih il-grupp The Tramps. Però huma ma kantawx biss dwar l-imħabba. Huma kantaw ukoll dwar l-ambjent naturali. U allura din tal-ambjent naturali li kienet xi ħaġa anke sabiħa li ġejja anke minn dan il-moviment Amerikan anke tal-flower power forsi, Imma anke romantika, idea li tista' toħodna lura anke sas-seklu dsatax ħalli ngħidu hekk, dawn bdew jagħmlu għanja lix-xemx. U fil-fatt, l-iktar diska famuża, sal-lum, u hija verament famuża, tagħhom hija Xemx. Xemx illi nħarġet fuq il-ditta tad-diski Circle, mill-ħanut tad-diski dak iż-żmien kien jismu Brizzi, ġewwa dik li llum hija Triq ir-Repubblika. il-belt propju fl-1975. U xemx mhux talli kienet suċċess fi żmienha meta ħarġet, imma xemx għamlet ukoll suċċess ferm aktar kbir anke aktar qrib ta' żmienna fejn ehm, jinterpretawha kantanti oħra, inkluż pereżempju Joseph Calleja, imma anke jkollok eh, ehm, verżjonijiet tagħha minn postijiet li ma tistennihomx, bħal pereżempju il-Grux Truppaw illi jinkluduha anke bħala ankor fix-shows tagħhom fil-bidu ta' l-elfejnijat, u apparti hekk għandek anke insibuha fuq l-ewwel album tagħhom, l-album ta' l-Ixtruppaw, is-CD ta' l-Ixtruppaw. The Tramps kellhom numru ta' diski u suċċessi oħra matul is-snin, però probabbilment u tanaqqas fil-fema tiegħi, l-iktar suċċess illi għamel impatt apparti xemx kien il-kanzunetta tagħhom Inti Djamant. U inti djamant, probabbilment illi baqgħet tissemma għar-raġuni li din intużat anka bħala sigla fil-programm tat-television Għawdex illum għal diversi snin, imma interessanti wkoll illi inti djamant hija ekwivalenti kważi nistgħu ngħidu għal dak li jista' faċilment jissejjaħ innu modern għal Għawdex. U hawnhekk huwa fejn hemm anke aktar riċerka li tista' ssir dwar The Tramps, mhux biss mill-perspettiva tal-użu tal-lingwa imma anke l-impatt tagħhom li ħallew fuq aspetti kulturali tal-ħajja u l-identità tagħna bħala Maltin